जाइ छियै पत्ता भानस करे लगी पत्ता खत्म भ गेलै है ब- बाहर लेबै यहाँ बड पत्ता है पाई अइतै न त घास अथी गैस भरा लेबै रख देलिए है थैया कहली जे सब पत्ता बटोर बटोर लेबै आज त पत्ता ढेर है पहुँचता बाहर के सब जमा कर देलिए

कोई मारलक गाड़ी देलक की कैलक बजियौ ने तोय ने मारलक तोय ने दाली देलक तऽ की भेल कोनो कोनो मतलब कुछ कैलक पैसा लेम ना बिस्कुट ला दू ना तऽ की की लेम एनी आओ नाम तो ऐसी का एने अथी है बैठू किथी लेबै भौजी हाँ हम दूध पियब तो भैंस के दूध गांव पर रखल ना छलै गिलास में लेके पी लेतियै ना भैंस के दूध हम नहीं पियब हम अहाँ के दूध पियब ई की कहै छै बुड़बक भऽ गेलियै आँय? हाँ, हम अहाँ के दूध पियब हे भगवान अहाँ के हम दूध पीबे ना हाँ। तो जल्दी हम दवान भ देबे कन हमर बियाह भ देते हमरा बहू भ देते ई के कहलक है अहाँके के सिखैलक है से बताउ तऽ अहाँ उ आँय? गांव के उ थोड़ा तमना थोड़ा ने है हाँ। ते ये कहल के कि भौजी के दूध पीबी ना तो तू दवान भ देबी तोर बियाह भ देतो भौजी दूध पिया दिया भगवान ना के- सुनू ना दूध अहाँके भतीजा पिया छोटका त ऊ जवान होतै कि अहाँ अब दूध पीबै से कहू त अब अत्ता गो भेली माय के दूध पीबे कैली अत्ता इतना देह मतलब अथी भ गेल जवान भ गेली अब कहीं लोग भौजी के दूध पी लैया गाय के दूध पियम भैंस के दूध पियम तब देह बढ़त मोटाएम आँय? ना हम तुत्तो नहीं दाने थी हमला दूध पिया दिया देख लियो बदमाशी नहीं करियो बुढ़बक भ गेलियै यहाँ

रोइत रोइत चलथिन त हम कहली है गाइब देलक कोई मारलक ई बस ना सुतो ने भेले कन भौजी के कहै छै कि दूध पिया दिया त दूध ने पियाबे है सुना ना भौजी के कछु दूध पीबै ला त एतऽ भौजी दूध के कमंडल लकैले हन कि घरे छै दूध टांगल सिका पर भैंस के दूध छलै गांवे पर सुनली हाँ? ऊ वाला दूध हम नहीं पीबे देखियौ, हम ई वाला देखियौ। दूध पीबे देखियौ बाप रे बाप भैया तोरा एको रति दिमाग छ कि नै छ हां

आय उठै छै बाजार गिरै छै तू अपना तू कथी ला हल्ला तोले ते केले करबा हला भौजी पिया दिए ने तनिक निक दूध उड़बाक भ गेली आहा के भतीजा पियत कि आहा पियत हो भैया मारता भौजी अखनी तोरा आय अपना नहीं दिमाग छ जे भौजी कहलो हम तू दूध पियला सा आय आ भैया के चिन्ह चुकने चिन्ह छ ठोठ दाब देता तोरा तऽ हमर बियाह तेना होतै तऽ सुना भैंसी के दूध लोक गाय के दूध लोक पियै छै की बुझलो तऽ जुआन होइ छै आ तब ओकर बियाह होइ छै आब भौजी के दूध पिला से थोड़ी तो जुआन हेबो हाँ? दांत में पुलुआ धर लत सुना आ भौजी के दूध लोक नहीं पियै छै छोरा सब तोरा हम भौजी से मार खीबै दुआरे चुप रहो ओहिना सनका देलक आ तू बुड़बक जका करै छो ना तो बम पता सब चुटकी लै छो तोरा

आब हम दूध नहीं पीबे ती हाँ, भौजी के हाँ, दंदी बात दंदी बात ना हाँ, ठीक है भैया हां सुना ना तू जा घरे दूध पी लिया आ कोना बहु पता लगने तरह जाए के छ तू घर में सुत रहिया के कोनो के सिखाइल नहीं करो हाँ। बहुत पता से नहीं त बिगाइत रहै छै तोरा जे किछ कहता त कह तू ही झूठ तो अपना भौजाई के पी ली है